Marilho Picard es musicairo e terraièro nimesenc. Nos aculhiguèt dins son talhièr ont ensenhèt la fabricacion d'ocarina en preséncia de dos estatiari tanben musicairo. L'enveja de rescontrar de gents e de li partejar sos saber-faire l'amenèt d'organizar d'estagi de matí.

Qu'es simple de faire la mes en forma. Aquò permet de trabalhar lo bèc e pièi de perfeccionar sa tecnica e mai l'acòrd de la flauta. Se pòu tanben faire un estagi sus les embocadures, per exemple les trompettes, ò les percussions e mai les flautes tubulares. En brèu, mai d'un nivèu de creacion es prepausat en tot lo monde, que que sies sa coneissença tecnica O com es per aplicar l'ensenhament de Marilho Picard. Per aqueste estagi, trabalhan solament sul flauto globular, que sonan tanben ocarina. E com mi misestatjari a tuar lo son de musicaire, assajant de crear li cible le mai perfecciona, e aquò per oténer un acòrd que respondrie a se besonh musicau. Avèm fa com aqueste, pron simple, un aucelon eme quatre nòt otengude per dos trau. Es lo mai simple, lo podèm après tornar transmetre ad enfant. Pièi a ven la forma la mai acabada d'aquest flaüt melodic que contèn tot un octave e que pòu daieu èstre cromatic. E entre aqueli dos mèn, podèm crear d'o carin e me de mòde de re, ò de mi, mai aquò s'adrèiss en de musicaire que sabon de qué parlan. Pas mens se pòu abordar lo sujet e me de gent qu'an gès de conéisser en son musical e que coma aquò li discubrisson. Aquí son de flaüt fach emé l'argèl, una matèri particulara totalament diferent de la fusta. Cada materiau a un costrench e una liberta. La costrench de la tèrra es que devèn seguir son secatge, valent a dire la cubrir au bon moment, de pas trop laissar secar, se que non es pas mai possible de faire lo ciblé. E se lei s'an pas secat pron, lo carin es tròp mau e adonc lo cible fonciona pas. E Macon los fau èstre precis. Tanben fau saupre que la tèrr se va redusir emé lo secatge, adonc lo son pon cambiar. L'estatge deu idealament durar dos jours. Aquò permet de gardar les instruments sota o plastir pendent un onieu, fin de tornar umidificar la tèrra de biais egau. Facilita li nombrosis etapes que se devon faire l'un après l'autre segon li gra de secatge. Fau esperar entre cada operacion per pas gastar lo trabalh fat just avant. Marine crusiac isolandesa. S'es instalada dintar en coneissent ja nosta cultura e nosta lenga. Es ara animatrice culturale e fai fabricar is escolans de pichòus instruments de musica simple. Interveng auprès d'enfants dins l'encastre de la lenga d'ò e de la musica tradicionala, qu'es tanben sonaira de Graillet. Dins lo periòu lo problèma es se se podé far aquò dins los centres de lese e me cal saber çò per far les siurets. E rapidament, per çò que los elefants pòdon pas far, lo siulet, aquò's lo siulet, eh, le sifflet, los elefants pòdon pas, es mai un trabalh precisiu e de, donc me cal far, me cal saupre far aquò rapidament pes elefants. Atau, mets-le a la bouche e quand tu lâches tous tes doigts pour jouer, donc ok, donc le premier là. Conèissi Marie dempèi un brave bot de tens, brave tròç de tens, e çò que fa Marie es d'una beutat impossibla, es magnifica, e un jorn ai vist que fasiá des estàtzies e me soi disa, e ben, poriá i aprene tot aquò, m'a dit, de segur? Ne pòres venir, de segur. As, me, me pas sap mai tocat a la tèrra, m'es pas un problèma. Donc soi venguda l'an passat, e des, e des au fatz de, fatzos de causas, e ara lo fa un pauc milhor.
Ave fait un, qui fait presque bètement de Donc tout démarre avec une boule.
Tu comencem une boule que devem pas trò secar per gardar d'umiditat. Fò metre lo pouce quasi au fond de la boule e de l'autre man fas envirar tot aquò per fumar lo trau. Pièi, en apièlant-li de dessús, com aquò, fas-en une pichòt boule.
E i fou renfermé. Après aver agrandit lo tròu, nos fau embarrar d'aire au centre qu'aquò permetrà de crear lo son emé la vibracion. Es com una lèca. Com un piège dans la tèrra. La forma la mai aisier de per faire une crosse dins la tèrra es aquesta. Aqueste mène de mes enfants m'es evidente. Es tant facile de faire un aucèu d'aqueste biais que n'a ven garda l'idèi un pauc de pertot dins lo monde. Per faire un bèth de flaüt, fòu qu'i agué una partida plena, en lutarier se dis lo blòc, çò que buc sus li Burnèu. E mai qu'es le partit de plen, caçant l'aire e mai lunh di dos punch, qu'escultam pas trò per leissar la plaça au cibla, lo canó mai bas. E de l'autre costam pondem faire lo bèth de l'aucèu e mai lo boudidè. Mai podèm pas d'un sole gèst menar la tèrra onte volèm, que seguirà pas. Es tu pro grecieu, e acabam emb l'idee en croquet.
Aprèp cal daishar secar un pauc, aprèp te cal far lo siolet, lo siolet es un una fenèstra, aprèp te cal far lo bujoy, aprèp la canal. E aquò's lo chiolèt. Ahh! Aprèp aven daissat se repausar tota una nèit dins un sac a plastico. E ara aven alijat la bestiol per que usisca. E la decoracion e los trauts.

Per exemple, lo mòde de do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Doncas, aquò's lo son de base. Amb l'acordaire frei la controlorei la nòta. Se cal empujar lo forret dins lo còs de la bèstia. E quand la nòto es tròp bas, per çò que dis l'acordaire, pas mos horerior, tròp bas, te cal agrandir lo trauc, engrossir lo trauc un pauc. E si lo son es tròp naut, te cal metre un pauc de un pauc de terrènh dins e bufar amb un buf constant.

Se siás interessat per li formacion de Mario, que sigues pelèu music auteur, artist o animator, e mai se l'art en generau vos agrada, rendetz-vos sus li site www.marie-picard.com e www.terrairenou.blogspot.fr.

Lo hautbois tradicional de Lengolòc Bas e la carena lo fan marchar e los gueraires los hautbois. Lo mot d'acòrdi, sèm d'acòrdi, e per çò que sono tròp francés, ah, ah, per ieu sono tròp francés, sèm d'acòrdi. es pas? Un lloc que m'agrado plan es lo club patès, lo cafè patès a Reialmond. Aben un club patès a La Bourbenon, a costat de Castros, e aben un cafè patès a Reialmond. Lo cafè patès se vòl un lloc d'escambi, transmissiu de la lenga. Doncos tota persona la benvenguda al club tanben me subretot al cafè e un luòc de transmission de la lenga donc i a de locutors que venon e mas los neolocutors son tanben los benvenguts per aprene la musica de la lenga per aprene le l'accent, presso que quand nos aprenem una lenga estrangièra o te cal anar dins lo país per parlar, per atrapar la musica de la lenga e l'occitan ont podem atrapar l'accent e la musica es pas es pas es pas aisit, doncos ai montat lo cafè patesa realment lòc de transmission e de d'escambis.